Dhiira gartee egaa keessatti waan beeku godhu. Mm. Dhiira jechuun tanuma yeroo hundaa'u gartee bakka takka jirtu. Sani. Jegnee taatee namaa maal Jeegnata. baate? Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Maatii chaarnaala yuutuubii fayyaa. Chaarnaala fayyaa. Akkam jirtan nagaa fayyaa qabdani. Baga jiratan warri gola addunyaa guutuu keessa jirtan. Sila nu mudates agartanii jirtanii. Tanumaa kaa inshaalla waa walirra geenyu. Nu booda faana buutanii jechuudha nu hordofuus ni dandeessanii gabanumaan insha Allah laayikii fi sabiskiraayibii fi sheeriidhaas godhanii nu nu jabeessaadha. Mee ikrame Oo. waa'ee haa mudannoo haa ilmaan keetii kanatti waan jira. Waa'ee gartee haa ilmaan mudannoo ilmaan keetii kanatti waan jira haa silaa hordoftoonni keenyas waan eh, takka takka quba qaban jechuudha. Isaa. Eh?

si wajjin itti dhimmamee wanna kana eh, niin fuudhaa mi niin fuudhaa jee mataa kiyya keessa galchee jira jechuudha. Eh? Atummaan gaagartee nama akkanaati kana jechuudha hin ta'e jechuudha. Ani jijjiirama ilmaan jijjiiramuu hin taate yaa abdii kan ilmaan kanarra jijjiiramuu hin taatu bara. Eh, gurbaan ati kanatti koodii maal maal ta'e uummata goonee qabaan seeyaa yoo kanallee fide nutis wallaahi nama tokko miti abbaa fedhe haa fidu nuti dirqama ilmaan keetis fuudhuun keenyas hin oolamu ni fuunaa ni fuuna beektaa. Fuuna dirqama fuuna dirqama. Ni fuunaa ni fuuna jechuudha. Ati gaa wanneen siin jedhu tasgabbaa'ee deemtee na wajjiin gartee bikkaan an dhaabbadhe na wajjin dhaabbatteeti akkaataa gartee furmaata kana ittiin goonu na wajjin hin godhu qabda jechuudha. Halkan yeroo ciiftus waa'ee gartee sila ilmaan keetii kana gartee Kanumaan dhaabbatee hirriibaa walitti hin dhiisu. hirriiba akka dhabaa Hirriibaa walitti jirtus dhiisu didee. hirriiba akka dhabaa jirtus nattis ni mul'ata jechuudha. Maali gaa? Wanni immoo gartuu guyyaa kana makka nu godhe jechuudha. Dafnee gartee makka gartee ma hin fuune nu godhe jechuudha. Wanni kun gaa waan gartee qabatamaa takka irra namni kun deemee nama duratti gaa achi bahee waan na takka waan godhus godhe jechuudha. Eh? Garuu arrumaan kana kana tusii kana Eh. deemanii tusii kana Eh. godhuun faayidaa hin qabu. faayidaan qabdu jechuudha.
Eh. Eha waan gartee booda immoo humna ittiin qabnu takka Mm. dhaynee gartee na gorabbi achirraa namni haa ulee nu tumee nu arrabsee Jee waan achirraa jee waan deemuun jechuurra faayidaan qabdu jechuudha. faayidaa hin qabdu. Naafiyati Mm.

Haadha kee gootee Mm. anis waan ati jettu irratti Mm. wajjin teenyee jechuudha. Eh? Wajjin teenyee akkasitti gaa yaada kana xiinxallee yaada karaa kamtu nama ee nama baasa. Isaa. Wanna kana akkam godhee dhiyoo amma hin- eh, itti Karaa kamtu hojjaan. dubaasaa Itti illee hojjaan.
sammuu teenyee jaannee Eh, itti itti hojjaan. deeynee itti jennee Eh. dhaynee ilmaan kiyya baafachuu. Eh, Eh. itti furmaata arganna jechuudha. Eh. Kanaafuu yaada kana waliin deemnee waan jira wal dura qabannee xiinxallee sammuu teenya keessatti yaada bilchoo ifa ifa ta'een deemnee ilmaan kee fuuna jeetiin Ayyee. eh, jira ati gaa kanarraayis waan qabdu eh, mee natti Gadaa ugaan magartee akkumatti na utaaltee mana sii mana keessatti mana ilmaan kiyyaa fi abbaan manaa keessatti dhiisee biraa deemna keessatti ilmaan na utaaltee lafaan na dhoohu keessa bar isin.

dhalee jennaan ilmaan kanaan akka isaan gartee bikkeetti nama dhaabbatan Sa. beeka jechuudha. Eh? Mm. Garuu ilmaan keetii fi Mm. ilmaan kiyyaas akka tokko ta'an Eh, galmeesseetiin gadi- ah, jechuun onna si jala na jiran eh, ilmaan kee Mm. ni fuunaa dirqama fuunaa ni fuudha. san rakkoo hin godhini Mm. ati tasgabbaa'ee Mm. sin jechaa jira. Sanuu Yoo deeggarta deeggarta gurbaan eessa numaa. haa gurbaan yoo galtee haa isiniin maarroo godha jee harakaata kan inni godhu taa'e jechuudha. Eh. Lafa kaaraatiin tatii baratee jirti jedhanii yeroo inti lafa kaaraatii qabdi Kaaraan fuudhee tatii sanuu mee ni ilaalaa? Wallee egaa Akkuma barsiisee na isin fakkaati. goota muraasa. Eeggaddaa kanatti inni bara akkatti qishoo waan nari jaabeeta. Eh. An eeggaddaa hoos biratti Mm. meegaa arra mana namaa dhufne Mm. inni kun sodda kiyya ayya kaduraaniiti. Mm. Arrallee kaa soddammaa kun gattee gadi hin buutu innillee wanta kayyee jechuudha badhuwa. Mm. Namichi sana nama gattee gamna badhu. Eh. Eh nama dubbiillee beeku dhiisan beektaa? Eh. Waan ta'e akkasitti arra gaama dhufnee suma bakka darsa keessa oolannee dubbiillee akkasitti hin galchinu jechuudhaaf Mm. usi malee Mm. ani isa eeggaddaa bara iyyatti hogguu itti baasu.

akkamitti isuma kana wajjin akkatti galtee haa jaarsa ta'ee fi ilmaan kanaa wajjin asiin sadi dhalte jeetiin yaade jechuudha. Eh? Isiin Garuu ammoo gaa- eh, namni fuudhu dhabamee dhuma jaartuma kiyya malee ijaa gurra dhabdee dhuma jaartuma kiyya irratti hin taane ilma abbaa ilmaan sadii kan mana kana taa'ee ilmaan guddifatu jiru nagayaan. Anillee dhiisee biraa deema gaa haala jiruu na dhiisisee biraa na deemsisee. Dhiisee eegaan biraa deemattu isiin nama biraa dhabdee dhuma jaarsa kiyya abbaa ilmaanii nagayaan taa'u jiru itti dheeyitee itti rakkabama. Mee haa fuudhuu miyyoo isaa. Waan takka gaafan isin jee beekta ati. Mm. Osoo ijoollee lameen san ati yogguu dhaltee ati kaabar amma dura taan hin qabdu beekta. Maaliin isin jee tokko hojii teenye inni kaabar kalas qoyyuu baa kuteemi. Gurbaan kun kaa ati maal maal naan jettee badhu. Mm. Gursiin bar gurbaan kun gartee nama gartee gaa namallee eh, horatee eh, hara gartee ijoollee duratti illee gartee nama achi deemuu miti. Maal maal jettee asitti haasofne ani ani gaa eh, dhugaa bar gurbaan kun guulla halu. Inni kun waa gartee nama gartee si wajjin fiixa bahuu si miti waan hunda. Nama ta'e baboo Oromoon akka ta'e

San amma nuti gurra si jala qabannu jechuudha. Eh?
Gurra jala qabannee maal maal gurra kan jiran Gurra jala qabannu. maal maal sagalee irra nu Yoo waraabsisee. siif dawwalellee Mm. dhuga abbaa ilmaan keetii ka duraaniiti. Mm. Haaluma nagayaa fi gartee bifa obbolummaatiin Mm. wajji haasoftaniituma wanta taatan malee Mm. waa'ee gartee sila gartee maka akka ataa duraan gartee inni yaada biraa deemnaan Mm. telefoona isaa diimarra jedhu Tamam. diimarra jedhu. Eh? Hayyee. Hayyee. Ta ilmaan keetii Mm.

Boortaa akkana fuuna ilmaan Dirqama. jeete jechuudha. Dirqama. Dirqama ilmaan Abdii. fuudhuun dirqama. Ilmaan kanaafin akkana halkanii guyyaa qaaxaraa bulu jiraan sin jabdii kan yaada. Akka uuma godhanii ilmaan kana deeggarta Barni dhaqee. yaadda bar. Way garaa waa Waan dhale. dhaqee yoo jiraatan. Garaa waa dhale Deeggarta sare. dhaqee fitinaatti deele ilmaan sanii. Garaa waa dhale sare. Hayyee amma ilmaan makiyya isaan akkam godhu jirti. Ani barka ammaa Dhimmi waa'ee ijoollee teetanaatis bar miila kanarraa kaatee qaamni kun akkana bira biraas jee. Eh? Suukanni namaa akkana dhaabbate. Suukanni na keessa yaa'u jira.
Jeeti bar. Ati garuu waan takka oguun si gaafadhu. Naan ibsitu beekta. Maali jettee oguu na gaafatte? Waan takka takkaan akkamatti anis akka gartee hirriibaa keessatti waan takka na dhudhufa. Garuu wanni sun atis haa eega asii kara baadiyyaa gad deemte dhiiroo isin tunoo wayii gaa bultii san keessaa baate ilmaan illee facaaftee deemte waa'ee gartee silaa gartee kara bultii kanatti dhiiroo isin wayii tarkaanfatte moo jirti moo wanni kun yoo jiraatte wanna kana isin na dhoysuudhaaf tattaafanna jirti.
Lakki abdii kanya. Waan guutuu taatu na keessa dhufe. Wanni si dhooyisiis hin jirtu jee. Ayyee. Ani amma ifiifuu yaada ilmaan kiyyaa kanaa na jira. Mhm, Eh? mhm. Sasanii yoo natti na dhuftellee awweessi hanga dhaabbileessa kiyya. Ati obboleessa kiyya qaalii namaa tokko bara. Sinan qaddu arraas boruus wanni sirraa na deebisaa hin jirtu jechuudha. barka dhuga baanta Mm. ani gaafa sila amma amma duraa kana jechuudha Mm. gaafa amma abbaa mirga ijoollee kana Mm. kanattis anumaa isa kanne Mm. akka ilmoo namaa tokkottiin Eh. isa kanne jechuudha Mm. dhageessaan gurran Eh. hogguu waa hedduu dhuga gurra kanaan fuutee Mm. kanaan gadi naqillaan Gadinna godina.
Saayif sammuu galatti ma- Godhi. sajjilee taa'u jira. quba qabdaami Eh. akkaataa itti heerumtes quba qabdaami Eh, quba qabda. akka ilmoo namaa tokko isa kanne firii gooneeti eh Mm.

Erbel injiilaal na dhagahi yoo kan tun jiraatu taates boodanaaf atis hubarra hin oolu hubadhu Aisa, Eh. eh dugum.
hin oolu jechuudha Dugum.
fedhu yoo tun jiraatte taanaan ammaas waa lamaan irratti qabadha jechuudha Eh. namicha ati itti seentee arraan tana ha aaliin ta'e obboleessa kee qaalleen kun quban qabne jiraate harkallee nan balleessin. Taayyee. Beekta Ayyee. harkii kunii booda Mm. na baduun kun Mm. siis ni rakkisa jechuudha. Eh. Eh, Silaa maal jedha Oromoon oguu maal maal wajji dhaloota irra Wajji wajji gangalootaa gangalootaa irraa wayyaadha. wayyaa. Eh. Jettee jedha Oromoon laata. Mm. Dhageessami Mm. tuni Mm. ta'uu hin qabdu hin jedhe. Hin taatu. Haa ja'amtu malee Eh. bikka tana naati ati walirra bobbaanee Mm. bifa saniin wal gahuu hin qabnu. Jaa. Qabna? Hin qabu. Hin qabnu. Hin qabnu. Yoo ilmoo namaa taatee yoo obboleettii dhugaa kan taate hin banama. Isaa Eh? hin qabu. Hin qabnuumi? Eh, Tana waan taateef tuni dhimmi waa'ee sila kanaa salphaadha. hin salpha. Akkami salphaadha? Mm. Naafisii salphisa wanna kana. Eh, waa hundaa naafisee karaa gabaabsee Eh, hallii naafisii- godhee malatti hallii godhee. nu godhaa. Eh, nu salphisa. Kana gaammaati wal dhageenyeetuma wal jala deemnee gamtaadhaan Wanna kana deemnee akka furmaata itti ijoollee kana fuunu haalli barbaachaa deemuudha malee sila gartee amma ati gartee ati xiqqishoo waan fuula kanatti ergu sana bifa tana keessa fideemmas mashaakila mashaakila irraan uumuus hin barbaanne. Nuumu nuumu Eh.
nuumu amma. Ati intala namaati jechuudha. Nuumu amma wanni. Intala nama nuumu- kabajaadha. Ana amma ife Intala obboleessa gaarii kana akka isaa qabdu jechuudha. Eh. Ha dhimmi siituu maal ta'an nyaataa dhugaatii na dhorkee jechuudha lalo. Mee waa'ee ilmaan keetii kun asirratti jechuudha. Wallaahi kophee miila tokko ofirraa baasee tokko hin deemne jechuudha. Gorii kun ilmaan kun dhirna keessa dhufan jechuudha. Waan hin bitee faacha dhiiseetiin dhufee asii barbaada jechuudha. Buna si gala jechuudha. Gaafaan dhufee immoo asitti nama fa'aa hojii waliin bossii fuudhayyee sanii qaba. Nama wajjin wal buutan. Waliin bu'uun qaba jechuudha.
Sammaatu na godhe. Anumaas si godhe abdii kan jedhu Sinna godhe. hundarraa. Sinna godhe. Anumaas Kana si godhe, booda sinna ammaas godhe. gaa ulee biraa yoo naa kan fidu taate yeroo san Fidu anammoo kana. yeroo Kanaa an- siin fidu. yeroo na- sanammoo dhageenyaan Mm. fotoisaan ansi fotoisu. Mm. Miti harkisi na baduu ta'a gurbaa itti seente sanii akka itti si fuudha. Mm. Eh? Ha obboleetii sobee galtee eh? wanna godhe kana jiraananis bifa sanittis Mm. eh? qiyaamaa biraa buutaan sin jedhe. Qiyaamaa biraa! Hayyee.
Guyyaa sana immoo atis Hin guutu. bikka galtee seentu Mm. qofa ilaalatte. Maayee. Amma immoo waan Yoo jira. inni nan kalaa irraa maqee ka badii malee deemee Aha. iji osoo ati dhaquu hin qabne anis deemee badii malee hojjedhe. Yoo badii iji sana duuba dhageessu taate fattoo isaa minaa waajjeessa haa waafatu. Eh, dubbii ilaala amma Mm. dubbii akkanaa miti. Mm. Akka galtee maali irra dibaa gootu kanaa miti.

Wooma takka naan himtu. Gaafa immoo sana booda waan sun deebite hoo mee akkam jetta ikraamii keenya yaaboo. Ani gubadhe. Dubbii siraatti hafee. Gaasirikeen duraan hin qabuun dinatti ee jirama. Hoggaan badii na duuba dhageessi. Akkanaan hatuu haalli inni beekaan jee. Hatuu karaa si baasu. Obboleettii tana akkana godhu malee fayyaan hin jirtu hatuu sammuu isaa keessa beekni beekta. Hoggaas. Ani duuba yeroo san harkina badaa as hin jeetin jira jechuudha. Ammumaa kaayoo Nama haati saniis jirti. hin dhiisu.
Kaayoo haati Sillee jirti. sillee hin dhiisu. Eh. Garuu

Jettee. Itti hin laalanne. Itti hin laalanne, Itti hin wanni laalanne. tuftufi. Tanaaf egaa. Mm. Tanaaf. Suni garaa si daayisiin. Mm. Carraa hanqa yerooti malee Mm. ilmaan keessi bira jechuun kee ifa ifa dhibbaa dhibbatti. Inshallah yoo Deebisami. qotu taata Aha. kaa.
Hijaadini waan takka illee abshir siif hin jira obboleessa. Inshallah inshallah. Wanni immoo siin jiru sun jiraannaanis guyyaa ta'e qabriin see banaadha. Inshallah. Akkanatti lamata.
Sira hojjettoota fi kabajamtoota keenya hanga viidiyoo biraa yaada bareedaa qabannee isinitti deebinuutti nagaan nu turaa nu faana bu'aa nu hordofaa.